Helo, yy Manon Williams 'di'n enw fi a dwi'n gydlynydd rhanbarthol ysgolion efo Heddlu Gogledd Cymru. Wel yn swydd i ydi yym gweithio hefo'r deunaw yy swyddog heddlu cymunedol ysgol sydd yn gweithio ar draws y y rhanbarth y gogledd i gyd. Yym ma' genna fi yym chwech yn yr dwyrain, chwech arall yn y gorllewin a yym chwech arall yn yr yy canolbarth. A yn swydd i ydi yym dod i fyny efo'r gwersi, helpu helpu gynllunio'r gwersi a mynd o gwmpas y swyddogion i wirio os ydyn nhw'n dilyn y cynllun gwersi ac yn y blaen. Ond hefyd 'dyn ni'n creu lot o adnodde ar gyfer pobl yym dim jyst yr disgyblion. Rhan o'r yym gwaith 'dan ni'n neud ma' gennan ni wefan schoolbit dot org sydd yn hollol ddwyieithog Mae genna ni y rhan Saesneg a mae genna ni rhan Gymraeg a dach chi jyst yn gallu newid o un iaith i'r llall yn yym hawdd iawn. Yym ar y dudalen gartref hefyd mae genna ni yn feed Twitter ni ac yr un yy Facebook. Wedyn unrhyw weithgaredde, unrhyw wybodaeth am yr yr heddlu sy'n mynd i ysgolion mae o'n dueddol o ddod i fyny ar yr ar yr weithdlen yma. Yym. Unrhyw newyddion diweddara', er enghraifft, 'da ni 'di bod ar y teledu dros y penwythnos', mae o'n cael ei yym adlewyrchu yn yr rh- yn y rhaglen wybodaeth fan yna. Yym er mwyn i athrawon gael gwybod be' 'da ni'n neud yn yr ysgolion, ma' genna ni fatrics gwersi, yym a dyma'r fwydlen o wersi 'da ni yn gynnig i'r ysgolion. A ma' 'na gopi fan hyn, ma'n o ddwyieithog. Yym, a ma' 'ne rhestr o'r 31 gwers 'dan ni yn neud trw Gymru. Ma' gennan ni tair rhan penodol, sef camddefnyddio cyffurie sylweddau, ymddygiad cymdeithasol a gymuned, a gwersi a ddiogelwch. Ond hefyd ma' gennan ni restr o wersi atodol lle ma' yym ysgolion yn gallu dewis yym unrhyw thema a 'dan ni'n gallu ymateb iddo fo. Yym, yn ychwanegol i hynne, Mae genna ni wybodaeth ychwanegol i athrawon lle ma' gyda ni'n sôn am dudwch diogelwch, gwersi diogelwch, so bob gwers da ni'n mynd i wneud, er enghraifft yr uwchradd, ma' genna ni wers fan yna er enghraifft niwed niwed cudd ac ma' 'na wybodaeth ychwanegol i athrawon ac gweithgaredde ychwanegol i'r athrawon wneud ar ôl i'r ymweliad gan yr heddlu fod yn yr ysgol. Yn ychwanegol i hynna, mae gennym ni adran disgyblion, felly ar ôl pob gwers, mae'r disgyblion yn gallu mynd adre, edrych ar yr oedran maen nhw'n perthyn iddo fo, a chwilio am y wers. Felly, os ydych chi wedi cael gwers, drwchbwys yn siarad. Mae 'na wybodaeth pellach fan yna, cyngor gan y swyddog, gemau a gwybodaeth am yr yr yr gyfraith yn ymwneud hefo'r wers yna, neu'r thema'r wers. Mae genna ni adran rhieni yym 'dan ni'n ddatblygu llawer ar hyn o bryd yym lle mae 'na wybodaeth ar gael am y swyddog heddlu sy'n gweithio efo disgyblion Mae gen i wybodaeth pellach am y rhaglen ei hun a be dan ni'n neud yn yr ysgolion, ond hefyd yn benna y rhan sy di tyfu fwya'n ddiweddar ydi'r rhad- adran lle dan ni'n trafod be fasa'n gallu effeithio ar eu plentyn nhw yym a mae na lot o amser di cael ei yy roid i ddatblygu hwn a mae o'n rwbeth sydd dan ni'n gweithio arno fo ac yn yym diweddaru trwy'r amser yym er enghraifft os ysa ni'n mynd i'r adran alcohol mae o yn sôn be di'r gyfraith be maen nhw angen wybod, be maen nhw'n gallu wneud fel rhieni ac yn y blaen. Yym mae 'na tips bach gen y swyddogion heddlu yna, ond cwestiynau hefyd fysa nhw yn dueddol o ofyn yn aml. Yym a 'dyn mae o yn adran lle 'dyn ni yn datblygu mwy a mae 'na fwy o gyfrifoldeb ar y rhieni yym i fod yn ymwybodol o be 'dyn ni'n wneud yn yr ysgolion. Os oes 'na angen, 'den ni'n defnyddio dylunydd, dwi'n dwi hefo'r wers hafan diogel fan hyn, gwers bach ar gyfer plant ysgol gynradd 'di hon, a mi ddaru ni weithio lot hefo'r dylunydd ar y pryd a dod fyny hefo llyfryn, yym llyfryn stori ydi o yn rhoid hanes yy tarian ein yy yy ddraig. a tal ei ffrind sydd yn mynd trwy gyfnod anodd a mae dy lunydd wedyn yn gwrando ar y stori ac yn dod fyny hefo yr yy dyluniade. A wedyn pan 'dan ni yn rhoid y stori yma i'r disgyblion ma' yr wybodaeth i fyny ar yym PowerPoint i'r disgyblion a maen nhw'n dilyn y stori trwodd, felly tra mae'r swyddog yn darllen y stori wedyn mae yna weithgareddau bach sydd yn mynd hefo'r wers. Dyn ni hefyd yym yn rhoi mhob un gwers dyn ni yn rhoi geiriau allweddol a digwydd bod yn y wers yno pethau fel teimlo'n ddiogel, teimladau, cymorth, a teimlo'n anniogel ydy'r geiriau pedwar gair hanfodol yn y wers yna. Wedyn mae'r swyddog yn mynd trwy'r wers ac yn cyfeirio nôl at y geiriau allweddol bob tro, fel bod yr disgyblion yn cael ei arfogi hefo yr wybodaeth a lle i droi am gymorth ar y diwedd. Yym, dyn, 'da ni'n gweithio'n agos iawn hefo unrhyw ddylunwyr, ond mae genna i hefyd dîm o yym bobl sydd yn gweithio i ar y wefan. a dim a unrhyw beth dyn ni yn greu yn gorfod cael ei dderbyn, i basio, ac wedyn mae o'n mynd yn ddwyieithog ar ar y ar y wefan. Bob tymor mae genna ni gylch lythyr yn dod allan yym sydd yn arysgu staff a disgyblion am rei yym nodweddion o'r gwaith dyn ni'n neud. Yym mae genna ni fel arfer un erthygl arbennig am rywbeth sydd yn gyfoes iawn. Yym, digwydd bod ar yym yr un yma mae genna ni yym erthygl arbennig ar sylweddau seicoweithredol newydd, a mae genna ni ymgyrch 'di bod yn ddiweddar i yym godi ymwybyddiaeth am ddiogelwch a b- na am berygl- beryglon yr yy cyffuriau yma. Yym, mae genna ni fel arfer yym wybodaeth yy perthnasol, a cwis. Dan ni'n gweithio hefo asiantaethau eraill a dan ni'n arwain disgyblion neu pobl i wybod lle maen nhw'n gallu cael gwybodaeth. Ond hefyd mae gennym ni wybodaeth am yym unrhyw adnoddau sy'n berthnasol neu unrhyw nod- yy unrhyw adnoddau newydd sydd gennym ni, dan ni'n tynnu sylw i hynny. Yym. Er enghraifft, mae gennym ni fan hyn ŵan ap sydd newydd ddod allan sy'n rhoi gwybodaeth i rieni am y cyffuriau a lle, sut a lle i lawrlwytho hwn. Yym, mae erthygl arbennig, digwydd bod yn y cylch lythyr yma, ar cocên a be 'di'r sgil-effeithiau, yym, hefyd be di'r gyfraith sy'n ymwneud yym hefo yr yym y cyffur arbennig hwnnw. Yym a hefyd os o's 'ne unryw os ydi'n amser arbennig o'r flwyddyn 'den ni yn tynnu sylw at yym unryw wasanaethe sy ganddon ni yym ar gyfer y bore i ddisgyblion fel 'dach chi'n gweld ŵan ma' yym ma' Nest dynnu sylw fan hyn at yym ŵyl cal yr noson Calan Gaea a Be da ni'n gallu rhoid fel darpariaeth i baratoi disgyblion ac ysgolion ar ei gyfer o? Rhywbeth da ni di bod yn neud yn ddiweddar ydi defnyddio cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth am yn gwersi ni yn yr ysgolion hefyd. Yym mi ddaru ni yn ddiweddar ddatblygu yym ac ar dylunnydd i gynllunio posteri ni yym ar gyfer yy Codi ymwybyddiaeth am beryglon ym sylweddau psychoweithredol newydd. Yym a mi gynyrchwyd chwech boster ac yy un teunlen ar gyfer yym Twitter a Facebook er mwyn codi ymwybyddiaeth yym a ma' rwbeth 'den ni yn mynd i neud mwy a mwy ohono fo i godi ymwybyddiaeth pobl wahanol am am rei o'r gwersi 'den ni'n neud. Rheswm y ddaru ni fynd ati i wneud hyn oedd er mwyn gallu cael adnoddau oedd yn apelio i bobl ifanc, a dwi yn meddwl bod y deulynydd wedi llwyddo tro yma i greu pethau apelgar iawn.

Hon oedd y foment. Roedd y cyfan yn dibynnu ar un clic o'r botwm. Roedd yn ddewis syml, dileu neu anfon. Pwysa dileu a bydde pob dim wedi bod yn iawn. Ond roedd rhan ohona i eisiau dangos fy hun. Eisiau creu argraff ar Owen. Nes i feddwl, cer amdani. Roedd gen i ddewis, ac yn dibynnu ar y dewis hwnnw, byddai'r canlyniad yn un gwahanol iawn.
Ar gyfer bob un, bob gwers, 'da ni yn aml iawn yn gwneud DVD. sef stori ynglŷn â thema'r wers. Yym, pob un, fel allwch chi dderbyn, yn ddwyieithog. Dan ni fel arfer, y tîm ohonan ni, y cydlynwyr, yn dod at ein gilydd i ddod fyny efo sgript ac yn cael cwmni proffesiynol yym i i ffilmio. Yym, dan ni'n falch iawn, iawn o'n ffilmiau achos mae 'na nifer o rhain wedi ennill yym gwobrau cenedlaethol erbyn hyn. Ond maen nhw'n addysgiadol a maen nhw yn aros yn co y disgyblion hefyd. Mae gweithio yn ddwyieithog yn hanfodol yn 'y swydd i, yym mae bob dim dwi'n neud yn yn ddwyieithog, yym pob un gwers, pob un adnodd, yym cylchlythyre, matrics gwersi, pob un dim, mae o yym achos bod ni yn gneud yn darparu gwybodaeth ar gyfer rhieni, athrawon, disgyblion trwy Gymru gyfan, yy mae o'n gorfod bod yn yn hollol ddwyieithog. Dim jyst yn hynny hefyd, 'den ni'n gor'o' gneud yr iaith yn addas ar gyfer gogledd a'r de, a cyfarfod rywle yn y canol. Felly yym ma' y tîm ohonon ni yn dueddol o fynd dros y gwybodeth a gwirio'r iaith fel ei fod o'n addas ar gyfer y de a'r gogledd. Un o'r tasge anodd sydd yn rhan o'n swydd i deud y gwir, yym a gobeithio bo' ni yn y pen draw yn gallu cyrraedd y nod fan yna.